machiegni jawinjo na e kinde machalo koda maendi ma to bi jakome nyathi kimerwa e got ramogi kaendi asego kambi ka kendo nachopo e sa machon nikech weche tek to kaka juogi wacho ni nyaka koro wabed jo- joneno mage achopo kaendi mondo koro akel chandruok mar jopiny e got ramogi kaendi mondo wang'e chike kata wakol chike mosebedo ka kelo ng'ikruok ahinya ei dak kaendi mosechocho ji e ngima mar dhano okinya ma kabu an kod okaindi kendo okinya matut asebet piny e to- e- e- e tajni ama ning'eni koro ti- joma tiyo ka Mm. eh, ning'eni mano jo- jok yawuot ariyo ka opata sidiga Ero. Eh, emokelo komno ni koro mano tibetie Aha. ko kik ibed kodeyo gine nikech ka uka mengo wuod achiew Ero. to chung' otoche kata ka ywak to ok buogi nikech ijabiroga to iki- kind opoch ariyo ka wiyi to iwil ikal e diergi koro kawuono ka ang'iyo degi mege juogigi to juogi otera adegi ang'eno kikwanogi dagi mar apar gang'wen Yes. ne en to aneno kirange iye kanyo nitie chik apar matayo chuoka kanyalo dak aming'a e piny awinji Eh, ing'e ni sani piny luo mond liete thoth moluwo chuo liete mm. eh, to chuo neno weyo chike ramogi mag dak gi mon mm. mago emomiyo ti neno ka girumo okiji ga dichwo e ng'ama okwongo oh. en e ng'ama okwongo e piny to dhako luwo bang'e eh, ma okwongo e piny to dhako luwo bang'e to dhako be ing'e ni sirikal sirikal koro ing'e ni idwa dagi sirikal ero to sirikal ing'e ni kidago en, en tich nyaka- Yes. nyaka iluw chike dhako ing'e ni ramoga jwang' nogonge ni dhako sirikal yo miyudo ka chworen orit ga rangach kanyo gi polis abich to kare manindi kitandane Ero. bende nitie bundene ero Eh, ma dhako bende moritone Eh. motwe mani nungone be nitie te ma pod sirikand dhako mwomoga bsiem wang'e nomera nyi duogo ka saa ang'wen Eh. aduoga ni saa adek iwang' iseduogo ka kik ichak ok ibi nyono gedno ineno wa ni ok ibi nyono gedno gi bunde gi gik ma en kodogo Nya- polise bende be iseneno sirikand dhako kowuok bukete polise go ni madhi Ah, wabu wuoyo kode we donjona gi bunde od ibwogo na nyithindo Eh, iwinjo ka jatich jamachni kendo aya Ero. Eh, wuoyo ka ok okuru ibwogo na nyithindo nyithindo gik moko ma- ma- ma- mamiya juogigo Eh, koro nyikwara moga jwang' iduogi dwa ni udag aming'a kaka mm. joma mon awinji nikech sani ing'e ni joma chwo yudo ka mantie mond liet apar mm. tiyudo ka chwo liete mm. en ng'at achiel awinji to mon tinwang'o ka apar manyiso ni chwo tho mang'eny moloyo mon mm. nikech giwe chikegi chik namba achiel wacho kama mm. mwandu ni ok iketi e nying dhako mm. Yen ka lweny nitie midwa ni kwara moko bedie nikech jo mo- mon bro dhawo ah juogi kawuono dwa ketho odwa Ero. yen kisoko kich ere kaka inyalo pango mwandu to wana kwabed Eh, nyi kwan kisoko mag kisoko mwandu kich to kich nyaka wuog oko Ero. koro mwandu ni okiketie nying dhako yen mwandu mimi dhako en imiya miya mano mare mano mare to wach mani ni choko ga timiye Eh. ichoko ga timiye igedi golo gima osedonjo e lwet dhako Kata mano do- lweny kata teme kata siling mia achiel mondo omake nam Ah, iwacho ni mak na alufni E, o- ok a en mari Ero. to koro iduoge Ero. idwa solni weche mang'eny alufni bu yudi korumo dong' na kata mia koro samoro in omigo ero ni nitie kama omi idwa dhiye kata ibuchu mag osiepe ero imiye nomakini mm. koro iduog ikawe mondo idhi konye mm. koro idwa solni gik mang'eny ero borum kanyo te koro mama omi ramoga jwang' kona eneno mm. mondo idag aming'a mm. mwandu ni ok iketi e nying dhako awinjo ikete nying nyithindi ka koro ineno ni koro ipogo mm. to ma dhako timiye amiya mm. mano koro gire ma wiyi owilgo mano mare e, gike kata iger na gorofa adek mm. pod maru kode Eh. mano bro weche bro wok mang'eny bidol chunyi tuoche mag presa ging'en kama koro idhaga gihero matek Hero. kanye moringo dhiye emochuogo dolore ka kiny tiwinjo ni ng'ani nye wuotho to lwar alwara iyudo ka jaduong' wuotho to rundo mukwajo to wuoyo kende Eh, koro ing'e ni du- du- du- ramogi ajwang' nigi gideche miluongo ni mondo ero mano koro mari wuon wuon to nitie ma dhako mibende kaka ng'ama dichuo in ibuge Eh, ma kata ka dhako timo gohande to ok ni ko un i- in iomoga timiye Eh, koro ka nyakwara mogi ka dwa dak aming'a to mwanduni ma dhako imiye amiya to magi ibetgo ma kata ka koro wadu modich moro mako to kidhi nyise nikech ing'eni gini kiriwri kode Ing'e ni owadwa odonjo kaendi to owadwa wacho ni omoko wach odwa dhi ywago jaduong'ne watim na ginyalo ah, chodo na gima dhi achod ne gimo ah, mero dhi oywago ah, mano ting'e ni nyalo donjo ne mo ning'e ni tibe chuny gi ler ikele ne mana eh? ning'e no wadwa cha uh-huh. obiro na nono ka eh? ode chande onge gima odhi nindo kech gi min ode mhm. en ok odwar mage min eh? ode no ok dwar mage koro ing'e ni ko ko wadu obiro to nitie mana kaka in igoli mari cha mm. to ok mar dhako walwar gi nyikwara mogi chik namba ariyo ma bende wacho ni nyaka ilosie giri moro mar tiyo mm. miketo piny eh, miketo piny awinji okenja eh, ma ka ok ondiki gi sirikal mm. ma ibiro cham gin joma ondiki gi sirikal gin gichamo gaheri eh, sirikal gin e riek pung'ina kiritaya ki jatiweni matin okinyi gini yawo masando dak mana abiro gedo dichiel in fact abiro gedo dichiel Eh, to ko ja msara to ber ber nikech ing'e ni bro chule gimoro maduong' to chuo chako gedo koro ing'e ni matin modhi gacha stress ok nyal nege giko dwe kolwar gi bang Ehe. to olwar e magawa mo to chame oganda mo matin to ka gino obwoge kapok kapok ogine ni Eh, koro kapo ni ok oja sirikal Ero. to juogi nyise ni temie ilosie giri moro awinji kama ikelono Eh, inyalo loso koro giri moro ma ka chieng' moro kori ol tiyude kaka inyalo geng'e ni dhako nyalo tiyi ma koro nitie jomoko mane tich orumone mm. to nojajua kali awinji to dhako koro tiye mm. ma koro donji dala ni bo joge koro ing'e neno kwangre na kuom yuoche ne ma koro iwinjo ni wuod ng'ani otero chi ng'ani ero eh, odwa kuma doyueye uh-huh. eh, dhako gere ng'e dhako kosebet gi nyithinde ini kiaga ni bro retire e eh, ing'e ni koro ing'e ni kech bobare dala mm-hmm. kech obaro jaduong' awinji to gima jaduong' be goye go kona kawacho ni warangie jamba tok dala ka bolwar go e shopping center Eh. olie chai dande onge Onge. E, ko ineno kaka gin ni dhoduke koneno ng'ato lot openj macha wuod ng'a Eh. to koneni to Taundu kon we kadhi nade? Eh, to- Wabe wane gweng' ka gweng' ye ber. Eh, to jodongo ka ilago Eh? kwan gi kwaro go bonge ma ka- ko- koyudi to luya lop nyaka ang' oyudo kwaro moriwi kode Ero. Eh, to wacho ni amiya gimoro an wuodu koro nyikwara mok ajwang' nyaka ng'e chikno mm. ah, chik namba adek nyakwara mogajwang' ma bende itayi kidwa ni dag aming'a awinji kaka mon dak uh -huh. wacho ni kik igen somb nyithindo mm. e ng'en kaw nyakwara mogajwang' mathoth mong'ega som puonj nyithinda gi chiemo nokonya awinji maler nyakwara mogajwang' nyaka ng'e ni sama isanyuolo nyithindo gi dhako mm. Ng'e ni in ga wendi e odno. Awinji. Mago joka dhako. in ga wendi e odno. Koro nyithindo Eh. tipuonjo mana mondo nyingi. Mm. Yeah, ing'e ni nyithindo e kit Ramogi Ajwa nyithindo ipuonjo na- mondo ilos nyingi. Grit nyingi. Eh, ma kata ki in iti gine tiwinjo kiwacho ni wuoyi mokalo gi gari injinia no. Mano ne wuod ng'ane ka ng'ane. Eh, mano wuoda Tobi Jakomenya. Mm. Eh, m- gari mokalo mochung' gi dho dukano mar ng'a. Ah, mano ma nyara Tobi Jakomenya ma injinia cha. iloso go nyingi iwinjo ka jo ei dhano ama bor Eh, wa- bwana nyalo ndio- paro diere chwach piny koya cha Eh. ah ng'ato onego puo nyathine Ah, koro nyikwara moga juang' nyaka ng'e no kidwa ni mondo ibidag aming'a kik igend somb nyithindo nikech nyithindogo to mago joka dhako in ga wendi e odni in ichalo ng'ama obeto nigi yo Eh, nyithindogi ing'eni ka giduogo nyathi koro wa oko moa ka pango walet ni ofuke nyakwara mogi simbe be romgo dhi opedh wi mesa goke be koro rawo polo nikech siling odonjo mine kuluonge jikon ero opimo ne gik mantie gik mantie to oyawo wallet to owodho kata aluf piero ariyo mm. to komin osekawo piero ariyo jikon ka mm. wuon ting'e ne nyalo mi miya min ga osewacho gik moko mani dalaok onego bed ni wacho be en kaka wor be nwaduogogo ka jaduong' be tiyo olane mawuoth adhi chiro an mamanra an mamanra kelo nyakinyalo cham ne suka ng'iye tat oda kaka chal Eh, ah, tado to nogo en e od babare ing'e ni ng'ama goki osedhi polono jaminno ko od min koro loso ero Eh, koro miyo ing'e ni kowuok e jikon nyathi be koro lor ng'i ode mwalo Eh. ting'e ni jaduong' bowacho ni ai duonda osetuo mang'eny wa ba wuothi e chiro ka amadhi e gimoro matin Awinji. iwinjo ka min nyithindo kowacho Wuon ochwinjo, iduogo kanyo iduoge gi skar. Michi ariyo cha. Mara ting'eno nimo. Ah, alufu apar ka maga kok wuoyi. Onimo. Ah, i- ing'eni idwa ng'eno miyi adi. Aha. Eh, ah, waluor gi nyikwa Ramogi chik namba ang'wen. Wawacho ni kik iwe ni dhako ting' nyithindo. Ing'en mon riek. Yo bro wacho ni ni ah, in ing'eni in ng'ama dhi manyi iwuok okinyi tiduogo. Koro tije moko kaka chulo nyithindo school fees. nyiew lewni mm. kaka gichiemo wena in ikelo mana pesa mm. ing'en dhako ng'ama riek kogo okwano chon mm. koro kogo okwano kama nyakwara moga jwang' nyaka ng'e ni biro chopo kama ma koka nyithindo gidongo to chako wacho ni, ni, ni, ni, ni nyithinde nto baba ukech ing'en gi sechego koro ji go sim awinji eh, ing'en ka nyithindo koro osebet madongo eh. mama go sim yore baba go sim eh, koro miyo be kwano mage to nyathi be wacho ni to yawa baba bo gochona ne en marach ba aseorone mm. gikowinjo to chako wacho koro ioro ne mana modhi madho go busa ndalo mane us- usomo kata, kata skul ka nyise ni odhi to kodwa iwinjo kanyo ta lewni kotwang'onu chiemo giregi an ema kaminre ka uchiem kane ochako oduogo kaendi an mana kaka unenan ting'e ni nyathi kogo kwano to ng'i chiendo wa adier u skundi ka be baba ne biro ga mama ne biro mama ne biro ga kara wawito pesa Ero. koro ko- o- o- ogo kwano chien Ero. to gi omiyo nyikwara moga jwang' nyaka ng'e ni kin gi nyithindo ibendi riani riariana skul ka in natie nanga bi duogogo chiemo be iting' ilwarga alwara mhm. to nyithindo neno ko chiemo moro kiduong' to ka min odi dwa goyi kodgi tiyudo ka kiresri kata nyithindo be neno eh. ah, kata yango od baba baba ne miwa support e eh, an wanno baba ne keloga nyaka mkati maduong' mwadhiro adhira ma slice iloro mana e dhood jirandi to nyathi kawo eh. ne mna bas miriambo alwar gi nyikwara mogi chik namba abich ma bende tayi kidwa dak aming'a kod dhako wacho ni kinyuolo nyathi ma nyako tem irange kabisa Eh, mano juogi jisi Ero. igen ji thoth joma ng'eny wachoga ni wuoyi e siro O, mne mna chon nyako e siro koro kanyo nye nyakwara mogi ma dichuo nyaka ng'e Ero. ni piny masani nyako e siro Eh, ing'e ni nya- kineno jodongo ma- joma pod oti tineno kowuotho to jaduong' ler nyare moro nitie Ema rude. Eh, marude Eh, wuoyi ting'eni kobiro to anena miya kaka wawacho cha Odak mana e ode simba mwalo kata e dalane. Yaani jowuon gi ni to bende ne na oneno na chal min gi ne ng'ato. Kiyud gima nyalo ng'en wuon gi to ng'en wuon gi mukwajo. Mm. To em, okwajo nyalo nyiewo gogudu. Er. Ogudu ramogi. Gogudu ma Eh, gogudu. go- go- go- go- koti moro ma yuo ng'adore. Eh, koti moko kanyo ma yo ng'adre koro jaduong' to nitie mana kama ibro lose Ero. nda- ndalo moko kata ka koro winj no tho Ero. man to nya- man to nyalo yudo sut man to oyudo sut oyudo sut gi sanduk mager Awinji. Eh, to kapodi Eh. ah, min gi ma chu- twi- twe leso titwang' mm. koro nyikwa ramogi ajwang' nyaka ng'e mano walwar e chik namba auchiel ma bende tayi kidwa dak aming'a mawacho ni kik imi dhako pachi te mm. ema ni donj jela ndogo awinji e, ing'e ni ng'ama miyo nyikwa ramogi nyaka ng'e mm. sama odonjo kapok ong'e pachi cha mm. ah, ober matek musungu musungu mm. to kofwenyi sirikal matiyo ah, mano koro inyalo tiyi nikech oseng'e ni stesen ni kidhire ni Eh. to do oringo koni yeno ng'e ite ma kata ko- kiwinye kone ni odwadu Eh. kidwoke kone ni lolwe Eh, eh, gini en lulu achiel to pod en odwadu Eh. pod en ilolu Eh. Eh, koro nyikwa ramogi ajwang' nyaka ng'e mano koro ni- pange apanga ka Eh. koro koyudi ka ok ichano kata onyalo ng'a onyalo misi tres kosebiro ka bosomo pachi te Ero. koro ekuchako tiyi Mm. E, ot nyalo bedo madinyni Mm. ma koro ot be di kama ji ng'eni ka koro ok ooli kochopo midhiambo kama igona kwan kaka idwa dok e ot Eh, nitie jomoko madok i ot ame odwa nodog i ot kochopo ni tap koyudo ka min ode osenindo ero to lur mos modonj kanyo ma onyalo nindo ma koumre Eh, mondo winjo kopenja tira apenji anyango to min wosea e chiro nyise nadhi neno ng'ani ka duogo eh, mondo oyudie na thuolo maywe nitie chuo nitie ga e jela ka ero eh, mang'eny kabisa kata eh. ng'e ka king'egi gin chuo ma ng'ato duong' ng'eni jaduong' onego bed donjo dala sa apar gariyo ero ong'e ka gik dala ne odonjo moko rem to kiyudo jaduong' ma kata sa adek pod en ichiro to pile to pile kata en ako wadgi mano sirikal koro tiyo sirikal koro tiyo walwar kodgi chik namba abiriyo mm -hmm. mabe tayi kidwa ni daga minga mawacho ni tem dhako kik ng'e ni ng'eny gi pesa mm. Mm. kanyo nyakuo ramoga jwang' nyaka mak awinji min chik ramoga jwang' chon mm. dech dhako dichuo ne olo ne aola mm. imiye amiya mm. tibe in gi mondo mari mm. e, eh, makata kichamoga msachi moro mm. mani ng'en koro ma dhako kichamo msara mm. mano ko pes dhako ma en ing'e ni ong'ega ni ng'ane to yudoga alufu mi- piero adek ko piero adek gi ni emigogago bajet ma mano ong'eye kabisa ma ko- kin kapango modhi e ot odhi mage odhi ma fe bi ng'ene ni mokanoni awinji koko kaneni to mano kilewo oko to macha ema nyo chame en ema kuma ni ilewo cha nochame koro ibi betie gi mari moko kata kihologa ji pesa karu ma tichno ero tiduoko ni gi wiye Mm. mani wiye ne mondo mari Koro idi idiyo matin. Nikech ige ni dwach dhako ok rom kofwenyo ni in go to koro kata osiepeni koneni kibago onge ng'ana joka chamo ma gini ichamo. Nyaka idi irieg mo. Eh, nyaka koro idi irig mo. Ero. Koro ka nyang'i nyakwara moga jwang' owinjo. Walwar kodgi chik namba aboro ma be tayi kidwa ni daga ming'a nyakwara moga jwang'. Wacho ni kik imed dhago ka nyithinde ose- oseyudo tich. Eh, joma dongo. Ta wayudo ka nitie chik moko kacha ma wacho. Iyudo ni dhako be en sirikal yo. Koro kimeto ka nyithindo osebet madongo ting'eni koro dhani nyalo tiyo to a wayudo na ot ma bende ng'ato kokendo to kosenyuolo nyithindo to en ga wende e odno Okinde dong ngende wacha sirikal yore. Obe koro nyithindego mage wabungene. e mago e mayali ma koluongo to ji ni mesa tichiemo Ero. Ti- tiwinjo kosedhiro kacha ni Eh. babu be koro sani uneno kaka piny chal to Aha. nachandra kodu skul go be ne kunene Osigo be ng'e nyathini bende koro in gi min odi bende midekre ohingo. Eh, Wadu mocha bi puonjo kendo en odhi okendo dhako modwa kano ukonyo. Mm, Mano gima onge. Mano gima onge. Ai tiyudo ka koro osebano nyithindo go duoko chiel. Ah, iwinjo ka wuoyi mar ariyo wacho ni mano tugo. mano tugo. Ng'e ni lweny ma dhako go ito nyithindo riwre. Eh. Eh, Mano lweny matek inyalo ringo dalano. Koro ing'e ni kidhi idhi bimetho dhako, inyiri in dhako sirikal yoreni, koro ininda ninda piny. Koro ka dhako nyomed cha koro onge wezo nikech en ing'e ni onge wabunge mag. En nyaka no chako dwany wabunge. Ah, Lakini En momedno kod be- mbunga momedno achiel. be nyalo riane. En kod mbunga achiel kendo men mbunge mare en chwore. En chwore. Ah, Be onyalo rianre. onyalo ga riandre koloso nyinge Ero. ibe ing'eno kata oloso nyinge Eh. obobu bet sirikal yoro walwar kod nyikwa ramogi chik namba ochiko ma bende tayi kidwa dak ambinga mawacho ni kik iwe dhako pogi gi anyuolani awinji E, ing'e dhako kolwar tudwa tiye tiye mos mos koseng'e pachi to gweyi bo gweyi ae to iyudo kopogi gi anyuolani koro ekuduogoni koro sirikal dwa tiyi Eh. koro iringi dhiro wadu niyawa an min o- oda ni nyaku ma kama iluonge ni nyaku ma kama koro nyinge je wich wich e wilgo otamo wang'a ting'eni owa- owadu miringi dhiga ire Eh. to nokalo penj mitamri puonjo kowacho ni en ting' mwan-go ka kendo idwa medo osigo moro walwar gi nyikwa ramogi chik namba apar ma koro juogi lorogo wechegi got ramogi matayi kidwa dak aming'a mawacho ni bed gi duondi ka nyithindi osekendo ero Wek dhawo gi monde yawuoti nok okeloni chiemo. Ng'e nitie jodongo ma en e ot kanyo to ger gi mond yawuote nok okelne chiemo. Ing'e ni okuong'o nyithinde. Eh, Ka jaduong' dhawo ahinya to ing'e ni nyithindo ma sani to kia. En owe en oloso to kara oketho. Eh, koro inyalo betie gi duondi mama kilimo yuori mondo omiyi rabuon. Tiyude kama idhi kane. Ang' inyalo ga chamo pi ma koro inyalo ga chwalo. Kiwuok e dhi kiwuok e dhi kwath e- e- e- e chwe kaful Mm. e kondi cha. Eh, Koro kanyo ema mano ema koro ibet gi duondi moko koro irito go thoni kaka ne wawacho ni koro kowinji ni tho kamano koro ilandi magazedi ma koro nyithindo wuok ma ilandi gazet tilandi rete ti- tipimo ni nanga Eh, tiri- tidwaro ni sandugu pesa ageno ni magi kanyo kwara moga jwang'o mako to gibro dak aming'e kaka mine mana kamano jawinjona ne wan go kinja ma kambi gotamo kaendi kendo kinja ma kambo ne temo nono chike matayo chuo kaka anyalo dak abing'a e piny kaendi nikech mae kihondko ma sani lal kod chwa mathoth yudo ka mond liete ema sani ng'eny koro gigi kelo chandruok malach ahinya ei dak kendo osekelo ng'ikni e kind nyithindo kod joma owe chien mano e kelo chendoni nyinga tobi jakoma nyathi kimiro wacha kwago kodi odiechieng' moro machielo machalo koda maendi orit masani